Essalawmaleýkim ildeşler hoş geldiňiz hoş gördük. Şu günki efirimiz gysgaça izolýasiýa syýasaty hakynda. Hawa. Izolýasiýa syýasaty hakynda gürrüň berip başlan ilki ildeşlerimiz gelip goşulýança garaşalyň. Yslam Döwlet Salawmaleýkim ildeşler hoş geldiňiz hoş gördük. Hany gowmy ýagdaýlaryňyz? Aý bolýala ildeşler şu günki çykyşym bara ildeşler şu arada Türkmenistandan gelen habar hakynda ol näme habar indi sen Türkmenistana dolanyp öz pasportyňy çalyşjak bolaňda Migrasiýa gullugy senden indi näme woýenny bilet soraýamyşyn. Eger sende woýenny bilet bolmasa sen pasport çalşyp bilemok. Onsoň ýaňky ildeşimiz ol maňa habar etýä. Ol aýtýa Magtymgulyýa. Men woýenny bilet almakçy mesele däl ýa. Ýöne men haçanda woýenny komissiýa baramda olar näme diýipdir. Olar aýdypdyr inim sen aprelde gel. Şu wagt biz hiç kime woýenny biledem beremzok hiç kime zadam beremzok. Sen aprelde gel. Şonda gürleşeli zat dik bolupdyr. Soň elbetde ol ildeşimiz indi bara, häzir aprele galjak bolsa daşary ýurtdaky okuw näme? Dogrymy? Daşary ýurtda nä okamaly dämi özi? Ol ol maňa aýtýar, Magtym gaýrat edip kömek et, şu hakynda çykyş zat, çykyşlar zatlar et diýýär. Näme üçin? Sebäbi ildeşler häzir aprele galsa-da, oň daşary ýurtdaky okuwy köýýär. Okuwa pul eýýäm tölenip. Häzir şu aprele galsa, şoň pasporty. Daşary ýurda gideniň peýdasy ýok. Näme üçin? Sen şu, näme, mysal üçin, dekabr, ýanwar aýyndan aprele çenli okuwa barmadygyň üçin awtomatiçeskiý atçisleniýe bolýar. Düşünýäňizmi, milletçiler? Malaý, Magtymguly nirde diýýär. Öýde. Aýdyber arkaýyn öýde şu wagtlara dynç alyp otyryn. Hawa. Gysgaça ýagdaýymy şon ýaly illeşdärin. Näme, bu zatlar hakynda gürlemeseň halys bolup barýar, özüňiz pikir ediň-ä. Ýönekeýje pasport. Sen uly iş edeňok, sen syýasat hakynda çykyş edeňok, sen hökümedi kritika edeňok, sen ýönekeýje Pasport gerek. Obada dälsiňä o haýsy ýurtda agam diýä. Daşary ýurtda malaý. Daşary ýurtda. Hudaýyň nesip eden ýurdunda. Hawa. Onsoň seret illeş özüň pikir et malaý illeş özüň pikir et. Ýönekeýje pasport. Sen häzir bara ne hökümedi kritik etýäň ne hökümedi tankyt etýäň ýa ne başga bir zat etýäň ýok. Ýöne ki saňa pasport gerek. Ozal migrasiýa baryp sen haçanda pasport aljak bolaňda, olara saňa aýtýar, bar gitde woýenny bilediňi alyp gel diýýär. Ozal haçanda sen woýenny komissiýa baraňda, olaram aýtýar, äý inim aprele çenli biz hiç kime hiç dokument beremzok, sen aprele çenli garaş diýýär. Düşünýäňmi? Ana şu, ana ýagdaýymyz şunuň ýaly. Ýöne köýji bar-a bir şu izolýasiýa alyp, alnyp barylýan izolýasiýa syýasaty bar-a. Türkmen, türkmen, türkmenistanly ildeşlerimiziň ömrüni kül etmekden başga hiç zile peýda ýok. Düşünýärmi ildeşler, hiç zile peýda ýok, diňe zyýan bar. Onsoň, onsoň ertesi gün bar-a, ertesi gün biziň ildeşlerimiz ýene gelip näme, sorag berýär, ýene gelip geň galýarlar, näme üçin sen öz ýurduňa dolanmakdan gorkýaň? Jynem, olar aýtýar, näme üçin sen öz ýurduňa dolanmakdan gorkýaň? Sebäbi, haçanda sen ýurduňa barsaň, sen birinjiden-ä mümkin aeroportda seni saklap galarlar, ikinjidenem mümkin, ana pasport meseleň, saňa pasporty çaşyp bilmerler. Jynem, ýönekeýje zatlar. Nur Baýramow, Kimden zyýan diýýär. Hökümetden zyýan, Nur Baýramow. Eger göni aýtsaň, hökümetden zyýan. Şolaň alyp barýan şu wagtky izolýasiýa syýasatyndan zyýan. Sebäbi Nury, mümkin sen özüň gabat gelen dälsiň, ýöne bize hat gelýär. Biz örän köp ildeşlerimiz bilen aragatnaşyk saklaýas. Olar Käbir illeşilerimiz hiç-çilek öz pasportyny çalşyp bilenoklar. Ikinji, käbir illeşilerimiz hemme dokumentleri düzüwem bolsa, haçanda aeroporta baranlarynda, şony, şolary aeroportda saklap galýarlar. Düşünýäňizmi? Onam seret, Nury! O, arada, arada bolan bir habar bar, seň atdaşyň şolam, Nury Hallykow diýip bir illeşimiz bar. Düşünýäňizmi? Ana, şol. Iki müň ýigrimi dördünji ýyldan bäri, ýalňyşmasam, şu hökümet bilen sudlaşyp gelýär. Näme üçin? Sebäbi haçanda şol aeropordy baryp, Dubaýa işe gitjek bolanda, şony aeroportda saklap galýarlar. We aeropordyň işgärleri bar-a, olara hiçilik düşündirenok. Aýna sen şu sebäp boýunça daşary ýurda gidip bileňok. Ýok. Aeropordyň işgärleri jogap berýän zady näme? Aý ille ş, näme, ýokardan gelen Ýokardan gelen karar. Biz hiç zat edip bilemzok. Ine, başlyklarymyz şeý diýdi, şonuň üçin şunýalak. Biz hiç zat edip bilemok. Şeý diýip jogap berýär. Onsoň Nury ildeşimiz Aşgabadyň suduna barýar. Aşgabadyň sudy bilen sudlaşyp, şu hökümetden näme, sebäp soraýar. Näme üçin meni daşary ýurda goýbereňzok diýip. Onsoň MHM-iň beren sebäbini bilýäňizmi? Olar aýtýamyşyn, şol illeşmek Türkmenistanyň milli howpuna howp abanýamyşyn. Düşünýäňmi? Şoň üçin ana daşary ýurda gidip bilemok. Käşä, näl bratişka, gowymy ýagdaýlaň? Hudaýa şükür agam. Munça bolsa bolarlaý bar-a, Hudaýa şükür. Granistany näme, ejeň gorasunmy, soldat ýok edýä. Berkany, haýsy ýurtda, Magtymda? Daşary ýurtda, illeş. Özüňiz bilýäňiz ýagdaýlarymyz nähili şoň üçin kän bir aýdybam oturjak-a. Ýöne meň pikirimçe bilýändirler. Gowy bolar inşallah nesip bolsa. Hawa, nesip bolsa bara keşe. Agam, eger bu gün bolmasa ertir, bolmasa indiki ýyl, bolmasa hökman ynanýan bir günde bara gowy ýurtda, gowy durmuşda ýaşarys. Hawa. Şonuň üçin ildeşler, gysgaça ýagdaýymyz şunuň ýaly. Onsoň, onsoň günüň ahyrynda ýene biz gelip öz, näme, netijämizi çykarmaly. Jastin Biber, Essalawmaleýkim, Magtymguly Şyka, barmyň senem? Waleýkimessalam gel Jastin gel goşulsan efire. Hawa. Onsoň ildeşler indi günüň soňunda özüňiz gelip netije çykaryň, özüňiz bir näme pikir ediň. Eger razy bolsaňyz hakykatdan hem biz hem hiç hili ýagny üýtgeşmeler edip bilemzok. Hakykatdan hem siz razy bolup hiç hili sesiňizi çykarmajak bolsaňyz, hiç hili hereket etmejek bolsaňyz onda Näme şu şu gidişine gitmeli bor. Ýöne ildeşler meni esasy meni bar ya iň gorkuzýan zat meň pikirimçe biziň ýagdaýymyz erbetleşýä we eger şu gün öz sesimizi dymsak mümkin ertir biz ikinji demirgazyk koreýa bolarys hawa mümkin ertir bar ya soň daşary ýurda gitjek bolaňda entemem bir birden siz saňa näme razylyk bermegi bolmak ahmal. Şonuň üçin hawa, şu wagt mümkinçiligimiz bar, şu wagt gürleşmeli. Justin. Justin Bieber. Eşdilýärmi agam?
Oho. Essalawmaleýkim.
Essalawmaleýkim. Hawa. Köp wagtlap görüşmedik, görüşmedik, gowumy jan saglyk, işler.
Aý hawa. Aý bolýar. Şükür Hudaýa gowçulykla neme biz badyrys aý sen özüň gitjäň a. Ha, aý kanikula gitdim bara.
Aý tüweleme tüweleme şeýtdirip dolanaber a.
Hawa. Aý bolýar aý Justin agam. Ýagdaýlaryňyz gowy bolsa bor. Işdemi şu wagt ýa şu wagt turup oturyşyňmy? Hmm.
Mine gara.
Nury Baýramow aýtýar. Götüňi gys götüňi gynamasaň hiç ýerde-de pul ýok. Akyllyja bolup, ekonomja bolup işleseň bärde-de pul köp Alla şükür. Hawa, Nury, düşünýäňmi Nury aga, ylalaşýan. Meň pikirimçe esasan hem bar haçanda ýaşlara gelende-de Türkmenistanda pul gazanmak ýa-da daşary ýurtda pul gazanmak hiç-hiç mesele däl. Ýöne maňa bolýan mesele şu izolýasiýa syýasaty Nury. Özüňiz pikir et. Hawa, şu wagt saňa düşmedi. Ýöne şu näme pasportyny çalşyp bilmeýän, daşary ýurda gidip bilmeýän ildeşlerimiz bar-a müňlerçe. Olaň nädýän müňlerçe. Şoň üçinem ara ertir eger seň başyňa şon ýaly zat düşse sen kime ýüz tutjak düşünýäňmi? Şoň üçin biz Nury aga ertiriň ertiriň pikirini edip bara şu gün öz sesimizi çykarýas. Şu gün hökümetden talap etýäs. Ana şol izolýasiýa syýasatyňyzy aýyryň. Pasporty daşary ýurtdaky ilçihanalarda çalşyp beriň. Hawa onsoň aeroportda seni bikanun ýöne sebäpsiz saklap galmak olam bikanun onam ýatyryň. Düşünýän, ýönekeje siz üçin Nury aga, siz üçin şu zatlar, özüňiz pikir ediňä. Daşary ýurda gideňde köp sowsaň pul artmaýara. Ýok pul mesele däl-aý Hudaýa şükür Nury. Esasanam ýaşlar üçin ara Hudaýa şükür gürläp bilseň, näme dil bilseň, kompýuter bilseň ýa-da internetde çykyş edip biljek bolsaň ara iş aljaklar kän, pul berjekler kän. Justin, hany aýdany näme habarlar, nähile goşjak zadyňyz izolýasiýa boýunça?
Aý. Menä bara goşjak zadym bar dabawit neşewa diýşim ýalak bara aýdar ýalak zat galmady bara şo orduk orduk bugdaýy neme hiç hilli netije ýok aý bilmedimda menä.
Dogry. Dogry. Dogrymy aýtsam, menem şu ýerde bar ekän bir üýtgeşik bir täze zat aýdamok la illeşler. Özüňiz eşdensiňiz öň bar, özüňiz ýüzlerçe, müňlerçe zarp eşdensiňiz.
Äý tüweleme bärde bir illeşlerimiz bar bir täzelik aýdýan. Bärde bir illeşlemmiz bar diýýän täzelik aýdýan biz aýtmasagam neme puly köp sowaňda diýýä neme artmaýa diýýä ony bildik ana birinji gezek owa hemem neme götün gynamasaň zat ýok eken diýýä bäh şu ýaşyma çenlä bilmändirin şony bir öwren Mäne gaty gowy iýleş diňleýjilerimiz bar eken.
Agyr aýtýar. Eý, adam zidar ýaly däl-ow, nirä barsaň korruksiýa edýär. Hawa, agyr illeş, gynansak-da, näme, ylalaşýan. Menem, menem kän gabat geldim, Türkmenistanda bar-a korruksiýa. Düşünýäňmi, agyr gowy aýtdyň-da. Haçan-da sen daş ýurda okuwa gitjek bolaňda, saňa, näme, Türkmenistandan medspravka geçmeli. Saňa ispit boýunça, saňa koženny boýunça, saňa, näme, gan boýunça hemme medspravka geçmeli. Onsoň pikir etýäňmi, kakam aýtýardy-da, Magtymguly, Ine saňa, näme, bäş ýüz manat. Her kontora baraňda on manatdan ber, ber, ber, onsoň şolar çalt eder diýerdiler-de. Gyzyň hem şol ýaly-ak. Pul bermeseň hiç ýerde işiň bitenok. Hawa, elbetde. Medspravka-da edil şoň ýaly. Onsoň bir gezek, men o wagtlar heniz on ýedi ýaşymda. Hiç zada düşünemokda. Onsoň indi men sprawka üçin bardym. Onsoň näme sagat 12 töwerek. Onsoň doktor aýtýar, "Aý, inim sen-ä giç geldiň, indi sagat 3-den soň geläý" diýip. Öý, agam, dogry men näme etmeli? Aý, bolýa. Onsoň ol gülüp maňa seretýär. Aý, bilýäňmi, bir on manatjyk bolsa bir meseläni çözüp bileris zat diýip, bara kän gizlänok, göni aýtdy ýaly. Şon ýaly jemgyýetimiz.
Aý, bizde neme korrupsioner ýog-a, neme diňe aklyk berýän bar, gadyryňy bilmek bar, gürletseň-ä. Hemem ogrum ýok bizde, gürletseň diňe gyrp-jyrp bar, hemem gyrasyndan bar.
Bilýäňmi, Jastin, ýaman dogry aýtdyň-aý. Dogry aýtdyň. Hä, menem ylalaşýan. Meniň pikirimçe, biziň jemgyýetimizde korrupsioner diýen düşünje ýok. Ýok. Sen işiňi bir çalt etdirmek diýen düşünje bar. Sen işiňi näme bir, näme diýilýär, puluňa her bäş manadyňa bäri bir özüňe üý sürüp almak, Hudaýa şükür etmezlik diýilýär. Sen baýasaň bermeli, yzyna bermeli, ony bermezlik diýilýär. Düşünýäňmi?
Ýok, neme bir gezek neme notariusdan dokument düzetjek bolýarsa, onnoň neme ýuwaşjykdan aýdýan, eý, plan bar-a neme, o diýdiler, üç ýüz manda düzetip berýäňmi, bir hepdeden soň gelýärler-dä olar-la ýörite. Hawa, öý, ýok, men olar ýalyk zat aýdamok. Ýok-ow, men-ä üç ýüz elli manat berjek-ow, oňkudanam köp berjek men. Men ondan eşitdim-de aýdylýan, daşy üstüne-de goýjak. Sen begano sen gaýtam hype etdiler diýen bar.
Hawa. Aý näme diýýän. Gynançly ýagdaýymyz. Ýöne bar ya ýygyrsa men men bitiretýän ya. Häzir mysal üçin Türkmenistanda aktiw ildeşlerimiz bar bolsa bar ya hökman syýasata goşulman korrupsiýa hakynda da wideo çekibermeli ildeşler. Mysal üçin Ine näme bir senada oýun edip ine ina sen gaýylaň ýanyna barsaň sen notariusa barsaň sen lukmanlaň ýanyna barsaň olar korrupsiýa zat soraýar zat diýip bir şony çykyş edibermeli gaýylara söwsem boldy maşyn maşynda gidip barýara öňünde durup düşmän aýnadan radar tutýar diýip. Hawa, ana, gaýylar, gaýylaň ýagdaýam bir barem, korrupsiýa däl, ýok, düşünşi, näme, aýagam borlaý, korrupsiýa ýok, hiç zat, aýagam borlaý, düşünem, şo öýe howlugyp barýan bara.
Bir gezek-de şu bir gülküli ýagdaýy bir gysgaçyk düşündirip bereýin-dä. Ay o Aa. ketel döwri nemme mara barýardyk da esasy postuna bardyk ondan diýýä. Nemme bizem diýýä ýagdaýymyza düşünew diýýä. Nemme şu ýerde daňdandan o daňdandan bäri durus hä nemme sutkalaýyn zat diýýä-de. Hawa iň bolmanda bir dik ýüzlük bir etdäraw diýýä il berip ula- uladamyzda-la. Hawa ondan içinden ýekeje minut.
Aww. Ildeşler salowmaleýkim hoş geldiňiz hoş gördük. Aww. Näme arzyňyz bar bolsa aýdyp göreliň.
Men, men diýdim, Mara, pul aldylar eýýäm, hä? Bolýa, dik gözlügin-ä berdik, hä? Bolýa, başa geleniň sogsun. Men diýdim-de, soň gygyrdym, Mara, hä? Eý, ol-a bar-a, bir gün bir sutkalap durmok eken, hä? Men polny ömrümem geçirerdim şu ýerde garantgy bolup, o her geçenden dik gözlük alyp durjak bolsaň diýende.
Saglykmy inim diýýär. Aý Hudaýa şükür agam. Özüňiz näle gowumy? Hawa. Peret Jastin. Işdäň. Arada bara talybyň wideosyny Rüstem, Rüstem. gördüm-le. Daşary ýurda gitjek bolaňda näçe iki ýüz manat pul tölemeli şu çynmaý sendede habar barmy.
A näme diýýäň maý migrasiýaň işgärlerine näme dört ýüz manat diýdimi nämemi. Karoçi o täze tära öňem bardy. Neme täzelik däl o. Öňem barda karoçi neme o lüboý bir ýer çykjak bolaňda meselem daşyna. O 20 dollar soraýarlar. Aý karoçi neme sebäpsiz näme üçin diýseňem aý prosta bermeli. Aý ondan ondanam ýüze urýaň ha. Ýüze urýaňda welin äçemedanyň yzyňa gelýär diýýärler. Ýok, seret. Geçjek bolaňdalar migrasiýadan.
Justin. Migrasiýa işgärleri tölemelimi ýa-da şolara tölemeli?
Ýo, opşum şo geçjek bolaňda tölemeli. Şo migrasiýanyň işgärlerimi şunda näme üçin diýseňem aýt, prosta bermeli ýigrimi dollar. Lara da o 400 manat bolýardy. O 2 milyon köne dela. O täze dela. Ondan eyle beyle dava etjek bolsaň mädir çemedanlaň ýerine gelýär diýýär.
Dogry. Men men çykan döwrümde men eşitmedim. Şonda täze eşitmek dogry emas. Bolmasa men Iki müň on sekizinji ýyllarda şo çykyp gaýdamda neme etmedilermi?
Hä ýok ony neme Bakuwa gidýän oglanlaram kän aýtdylaý o Polşanyň üstünden tranzit geçmek üçin. Hmmm bar. Hawa ine seret ýagdaýyna şon ýaly. Dogry, dogry. Men men bilmändirin aýa. Aý bar. Magtym jigim. Aa. Şu halkyň özi hak etýär şuň ýaky agyr durmuşyn diýýän. Hawa, agyr, seret, agyr illeş, ylalaşýan. Menem öňem köp aýtdym. Aýtmasam, her gezek, her çykyşymda-da aýtýan, illeşler. Ine ýagdaýymyz şun ýaly, biz çykyş etýäs. Siz netije çykaryň. Onsoň siz özüňiz aýdyň, ine näme, şu wagtky ýagdaýyňyz bilen razymy? Şu pasportyňyz berilmeýäni bilen razymy? Türkmenistana öz ýurduňyza dolanyp barsaň, soň yzyňyza çykyp bilmeň, çykyp bilmezligiňiz bilen razymy? Eger razy bolsaňyz, onda durmuş şu gidişi ýalak bolup gitmeli. Eger razy däl bolsaňyz, onda ille sizler näme bizi goldamaly, Kommentariý ýazmaly, Türkmenistandan habar ibermeli, bir azajygam bolsa hereket etmeli. Sebäbi bir birini iýip barýar, emma hökümede geplemeli bolanda bary aşak bakýar, köpüsi razy. Meýrem aýtýar köpüsi razy diýýär. Hawa, mümkin köpüsi razydyr. Ýa-da mümkin näme, olar öz sesini çykarmakdan gorkýandyrlar. Ine Meýrem geýnäjadyr menden sorasyňyz Meň tanyşlaryň, meň habarlaşýanlaram olar ýagdaýa düşünýär we olar razy däl. Ýöne olar öz sesini çykarmakdan gorkýar haba. Sebäbi, mysal üçin, ertirine sen çykyş etdiňde, mysal üçin, aýdaly, şol, şolar Ýewropada ýaşaýar. Onsoň ertir şolar çykyş etdi. Onsoň ertir näme etmeli? Düşünýäňmi? Erkin mediaň kesilmegine niçik garaýaň? Ol halkyň elinem, dilinem, ýolunam kesdi, mal etdi halky. Meň pikirimçe, Ildeş, erkin mediaň kesilmegi bu bir diktaturaň bir guraly. Eger sen diktatura gurjak bolsaň, hökman sen näme? Şu erkin mediany dolandyrmaly, hökman sen kontrolda saklamaly, gelýän habarlary, gitýän habarlary kontrolda saklamaly. Ony ýaly Orsýede gitseň bar, Eýranda bar, başga Hytaýda bar, başga islendik bir diktatura barýaň, hökümet razylyk bermedik mediasy ýok o ýerde. Munna mesele munna biziň göreşişimiz, o mesele sen ýaly o göreşýänleri wagt. Watan haýyn nik ýazýarlar hana görýäňmi o nik naýmyna-da özüne näme görä at goýupdyr ana binamys diýýä.
Aý Justin kelläňi agyrtma. Bileň ilk başda men pikir etýärin-de, mümkin şular bar, ýagny hökümediň agentleri bolaýmasyn? Ýok-ow. Görýäňmi olaň näme hökümetiň agent bolmanada bir kompetensiýasy ýetenok ol adamlaň bara. Ýene şo näme hökümetiň götüni ýalap bir zatlar aljak bolup ýören adamlar. Türkiýede erkin media bar diýýär. Hawa iles Türkiýede erkin media bar. Ýöne iles şo Türkiýe gezek aýtsaň bara Türkiýede Erdoganam bar dogrymy? Onsoň belli bir derejede Erdogan hem diktatura. Näçe Erdogan ýigrimi ýyl töwerek boldumy? On ýigrimi ýyl töwerek hökümet tutdy. Obaň ýoluna seredenoklar. Gämi alyp ýüzüp bermeli, iň bolmanda soňa bir seretmeli. Hawa. Hawa Laleşjan ileş. Türkmenistanyň obalary bar, Italiýanyň Wenesiýasyna meňzäp gitseň. Ýok, olar hökümediň agenti bolmaga höwes edýän şagallarja. Hawa. Lala sen agyr. Seret agyr, bir kitap okadym-da, näme, ikinji jahan urşy hakynda, onsoň. Şo kitapda näme şo Germaniýada bolan konsentrasionny sentrler bar-a, şo hakynda gürrüň berýär. Onsoň şo konsentrasionny sentrleriň içinde käbir zapluçýonny bar-a, şolar şo türmäň türmäň bir başlyklarynyň götüni ýalap, näme has bir aýratyn dereje alýarlar. Olar aýtýar gapo diýilýär olara-da. Onsoň şu käbir biziň aramyzda çykyş etýän adamlar edil şo türmäň içindäki gapolar ýaly. Olaram, bizem türmede ýaşaýas. Ýöne olar şo türmede ýaşaýanda has bir gowy bir näme bir ýokary dereje almak üçin şo türmäň eýeleriniň götüni ýalaýar. Onsoň türmäň eýeleri ertir olara mümkin çilimjik berer, mümkin bir üýtgeşik zatjagazlar berer. Abat gaz ýok käbir obalarda tok ýok seret Maraljan Maraljan Gaýypowa gaty erbet ylalaşýan ildeş arada bolmasy bara mysal üçin köp kommentariýalar seretýän olar aýdýar aý siz diýýär şu çykyş etýäňiz diýýär iň bolmanda biziň watanymyz asuda diýýär. Siz şu asuda watanymyzy uruş uruş bolýan watana degişdiriň siz asuda watanyňyzy Ukraina degişdiriň şu Ukrainada uruş bolan wagtynda arasyna tow göçse Türkmenistanam edil şon ýaly sen täze ýylyň güni otuz birinji dekabrda Türkmenistana tow göçse nirde asuda Düşüneň, käbir ýurtda uruş bolup dur, şolar uruş wagtyna toguny üpjün etmäge güýji ýetýär. Türkmenistanda hiç hili uruş zat ýok, ýöne şonda-da Türkmenistan öz obalaryny, raýatlaryny tok bilen üpjün etmäge güýji ýetenok. Ine biziň ýagdaýymyz. Erkin seçim bar, Rejep Taýyp halk saýlady diýýär. Hawa, mümkin, mümkin. Ýöne Aý borlaý Türkiýä degmeli. Erkin erkin bolsaň wagtyna baryp pul Näme diýýär? Bolýar. Erkek bolsaň wagtyna dipsiň bolup watanyna diýýärsiň. Watanyna baryp gulluk etmeli ekeni bolmasa watanyňa barmaly duşman bir zat geplemesene. Seret ildeş birinjiden-ä dogry ýazmany öwren gaýrat etde. Bolmasa wara seniň seň ýazan hatyň okamak kyn. Ikinjidenem erkek bolsaň watanyňa barda gulluk etde diýýär. Bolýa seret ildeş. Ine şu wagtky hökümediňiz indi aýdaly hawa türkmen halkyna öz janyňy bermeli, türkmen halky üçin göreşmeli, gulluk etmeli o hakda mesele ýok. Ýöne şu wagtky hökümet. Näme üçin men şu wagt hökümete gulluk etmeli, şony aýdyň? Näme? Şu wagt hökümet meň pasportymy çalşyp berýärmi? Näme? Şu wagt hökümet bara? Şu wagt hökümet wiza kart meselesini çözüp bilýärmi? Talyp döwrümizden 200 dollara ýaşaýardy ol her aýda, düşünýärmi? Näme şu wagt hökümet meni bara öz ýurduma dolanmak Gapdal bolupkändoň näme üçin? Sä sen haçan gara ýurduňa dolansaň-da, erte seni aeroportda saklap galýarlar. Ine, aý agam ýigrimi dollar bermeseň sen gideňok diýip bara. Onsoň sen, sen gelip maňa aýtýaňmy ana şol hökümede gulluk et diýip. Ýok, gulluk etjekkä şo hökümede. Gulluk etjekkä. Sä gara şu hökümetden maň meň hemme alan zadym ejir. Ejirden başga men hiç zat almadym. Şu hökümet owalyň towuny üpjün edibilenok, onsoň ertesi gün gelip bir şu hökümede gulluk etseň, ýok, etjekkä. Ilki towy üpjün etmäni öwren, ilki pasporty çalşmany öwren, düşünýäňmi? Ilki owalara, owalyň ýollaryna seretmäni öwren. Onsoň gulluk ederin, onsoň mesele ýok, düşüneňmi? Şonuň ýaly ildeş. Ýok. Gulluk etjek zadym ýok. Esasanam şu bor. Gulluk hakynda Näme tema açyldy men düşünemok aşakdan ýazýa gulluk priçom bärde bara näme men wapşe düşünemok näme üçin etmeli gullugy ýo menem etdim hä gullugy ýöne kakoý imeýt smysl hawa nä logika boýunça wapşe kelläme sygynok.
Ýok seret Jastin bir zat aýdaýyn. Heniz men şo Hytaýda wagtym, haçanda biz pasport meselesini gallamy gallyramyzda köp arada talyplarymyz bar şo hökümediň götüni ýalän talyplar. Olar aýtýar müşin aý siz gullukdan gaçyp şon ýalak zat etýäňizde şoň şoň üçin talyplaň arasynda bu edilýän gürrüň Ýöne gara, ýöne şo gürrüň galdyrylanda-da, men gulluk etjekkä şu wagt. Näme üçin? Sebäbi meň şu hökümetden alýan zadym diňe ejir. Onsoň ertesi gün gelip hökümete gulluk etjek. Etjek zadam ýok. Watanyma gulluk ederin. Şu ýerde çykyş edip men öz Watanyma, halkyma gulluk ederin. Ýöne şu wagt. Höküminde gulluk etjekkä. O ýönekeý jaza.
Aý gulluk diýibem bar-a o men ýa men özüm garamaňly. O barýaň o ýerde hiç hili neme wadoznabženiýa ýok ara o neme diňe o kä wagt bir wadowoz gelýär wapşe suwa çüşüp bolanok o neme suwuň liniýasy ýok. Gowy näme üçin gulluk etmeli o ýerde wapşe siwilizasiýaň ts harpy ýok gara käbir çölüniň ýerinde ýa bilemok ýa men şeýle bir gara maňlaý o başga ýerlerde gowy ýer badyrem welin men düşünemok we dişlem dökülip gitdi witamin ýetmezçilikden ýaňa böw ýigrimi ýyl bolup gelýär böwregim şu badam nem agyrýar şo gullugyň derdinden men näme gazandym mara ömürlik inwalidlik gazandym diňe.
Seret Jastin bir zat aýdanda şu gulluk meselesine gabat gelende heniz men Türkmenistanda ýaňy indi okuwymy gutarmana wagt gelende orta mekdep şonda biz günde turnika gatnaýardyk näme üçin sebäbi ýalňyşmasam WDW diýilýär Ady ýadyma şonok, WDW-mi ýa-da başga at. Şo gullukda ýörite bir otrýad bar-a. Näme otrýad? Sen şoňa girjek bolsaň, bedenterbiýe ekzameni tabşyrmaly. Sen ylgamany başarmaly, sen turnikde özüňi çekmäni başarmaly we başga. Men bar-a, şo orta mekdebi gutarmakam günde turnige şo ekzamene, näme, taýýarlanmak üçin şoňa gatnaýardym. Ýöne men okuwymy gutaramdan soň kakam aýtdy, Magtymguly, sen gulluga gitme diýdi. Ilki sen Okuwa git diýipdi, onsoň gullugy görers diýdi. Şoň üçin men gulluga gitmedim. Bolmasa men özüm gulluga gitmelidim şo wagtlar.
Şu wagt men Bathyza Esengulyýewa diýip.
Ýok, Jastin şo ýaňkaýdan gapa diýenim ýaly. Şo kon ol biziň hemmämiz konsentrasiony sentrde ýaşaýas. Onsoň şoň içinde käbir näme türme türemşik käbir adamlar zakliçennolar şo türemşikleň götüni ýalap bir çilimjik türemşikleň götüni ýalap bir arasyna naharjyk zat almak üçin dereje üçin hökümetiň götüni ýalaýan adamlar. Bolmasa olaram edil biz ýaly türmede ýaşar, olaram ýutubam görüp bilenoklar, olaram syýahatam edip bilen ýok, bir heme iki bir berlen bir el bir bir elim çörege ýaşap ýören adamlar.
Ýok, men düşünemok, wapşe-de bitarap ýurda waýska nämä gerek? A in soň kim näme etsede urşup bolanok-a, meselem indi men owgan bilen urşasym gelýär, beresim gelenok pagtamy, hawa, bugdaýymy, hawa, mugt gazymy, hawa, urşasym gelýär men. A urşaýyn diýseňem urşup bolanok-a, näme o ofiserler ýatanda şuma duraýyn diýip, o deme gulluk edäýmesem bilemok ýa ofiserler aýlyk geçsin, hawa, neme kartyna diýip, hawa, kakoý imeýt smysl gulluk, men düşünemok wapşe, ýa ponýat ni magu.
Berit Justin eger menden sorasaň meň pikirimçe bu näme goşun gerek goşun mesele esasanam näme orsyýe orsyýede seretseň ukraina bilen ýa-da amerikaň etýän işlerine seretseň iň bolmany özüňi goramak üçin goşun gerek ýöne o goşuny düzmek üçin Bir normalny hökümet sistemasy gerek. Diktatura bilen a hiç hili goşuny gurup bolanok. Bir normalny adamlara seretýän, onsoň näme bir harby harby bölümiň içinde bir kemçilik bolsa, şolary tankit edip bilýän, şo kemçiligi görkezip düzedip bilýän adamlar gerek. Ýöne onýança edil şu wagt hökümede näme üçin gulluk edeýin? Men hemme çekýän zadym ejir çekýän-ä, dogrumy? Onsoň ertir nädip men öz janymy şu wagtky hökümede, Watana däl, hökümede öz janymy bereýin? Agyr aýtýar. Köp adam biziň ýurdumyz asuda diýýärler. Bolmanda, türmäň içi asuda bolar-da, goragly gabawda saklansa. Seret agyr. Meň pikirimçe, biziň ýurdumyz asuda däl. Sebäbi asuda diýip aýtsalaram, bizde ne tok bar, ne internet bar. Biz ne öz pasportymyzy alyp bilýäris, ne daşary ýurda arkaýyn syýahat edip bilýäris. Bir uruş döwründe ýaşaýan ýaly. Asuda, hawa, ady bar, ýöne ýagdaýy uruş döwri. Aý bolýalaý Justin aga aýtjak zatlaňyz bolsa goşuň menem işlem bar öz işlemi ýetişdireýin efirem ýuwaşjykdan soňlalyň nesip bolsa ertir ýene görşeris.
Ýöne gulluk etmeli dogry edýärler. Men näme jedel etjek käkimdir aý prokurorlaň çagasy bar oba o gowja gelýänler bar.
Red Justin, Justin sesiň sesiň eşidilenok, sesiň eşidilenok.
Ederdim ne diýýän owa. Näme meselem prokuroryň çagasy bolsaň owa, mowçak iliň jübüsine ýaşap ýören bolsaň owa watan şolary söýýär owa. Ýöne watan maňa näme gerek owa. O neme gelip bar gullukdan gelip bar 5 millionlyk iş neme aylyk işe tapyp bermejek bolsalar o okuw gutaryan diplomam prosta gaybana o men prıçom o kim o neme kim özünden guryan bolsalar o şolar etsin ana ursa da etsin gulluğa gitsin ana wes salam gep gutardy Hawa, hawa seret Jastin menem ylalaşan sen dogry aýtdyň. Islendik bir hökümet bara, şoň raýatlary raýatlarynyň gulluk etmegini islese, şo hökümet raýatlaryň gowy ýaşamagy üçin göreşmeli we öz raýatlaryny razy etmeli, ondan soň ertesi gün gulluk ediň diýip biler. Ýöne hökümet öz raýatlaryny razy edip bilmeýän bolsa, onda gulluga çagyrmana-da haky ýok. Hmmm, wot imenna. Hany şony aýtjakdym.
Aý bolýa. Onda şu tonna jemläliň efiri. Nesip bolsa ýene geljeklerde görüşýäs çaga diňläniň üçin köp sag boluň. Daway. Sag boluň ildeş. Ha özüňize sag boluň aha yes gitme ow şeýtdip ho käwagt efirler açyp dur ho. Bolýa bolýa daway. Aha yes.